Hello guys. October na hlei kua zanlai thong chimnak kan tong ṭhan hna. E tu zan kan ruah ding pawl he atu lio ah a linsa ngaimi CNA ralkap pa nih MC MCR Mizo Chin Rifle ralkap pa Thai e sac ralhrang sinah zaam timi pawl kha thungpang aw lansawh leng a leng ngai. Khakha fiangtaknak kan tuah tawn hlah maw reaction kan tuah tawn lai. Cun MDF Mara le CDF Mara dirhmun le an cawlcang ning tete kha update tuah kho zong kan ra zuam ṭhan lai. Na Facebook nan page cio ah khan share tuah cio law Chin mipi nih thawngpang dik le thil sining fiang tein theih khawh cio nak ding le an hngal khawh cio nak ding ah nangmah nih thil sining thil sining ṭha tein na theih bantuk in mah zong nih an theih khawh ve nak ding caah zawnruahnak he nan Facebook le nan page ah share cio ding kha ka van nawl hmasa hna. Atu lio kan Chin ram thawngpang cu bia vai vuan a tam tuk i hnabei dong ngai si. Nan tam kho hna lo maw? Tuchun hna nan pum kho hna maw? US lei pawl cu tucun annih lei chun si lai i pum. pumh salai. Kan nih le Kawlram lei cu zan a si cang. Sirtum kha ra tua cio hna law. Uh, thongpang thongpang chung ka lu hlan ah lai pa te thimi pa te kha ka pei sin ngai ve ton ko ro ting ka ro i Na peisa ka bia chimmi tete le ka hmanthlak puan a tarmi a tam ngai. Cun nangmah lawng si loin amah lawng si loin Chin run in timi papetz pa kha nan nih pawl in zeikhuam in nan ruah ka ti. Kan Chinram dirhmun le singa zeihmanh an thei lo. Sianau siandev an dirhmun zeihmanh an thei lo. Cun Sisi ralkap an dirhmun zeihmanh an thei lo, Sibi dirhmun zeihmanh an thei lo, AA dirhmun zeihmanh an thei lo. Nan thei lo bu bantuk, nan thei lo buin daw lihchim party in nan peisa nang ka tar cu. Tangkal kawlnak dang nan hmu lo si le ka hmanthlak le ka kong ṭial lo in tangka hmuhnak dang nan thei lo si le rak ka hal u. The Chin Information ṭha te petlai na ka tuah ko. Kan Kawlram dirhmun le Chinram dirhmun Khoika zawn dah kahdohnak um, khoika zawn dah kahdohnak um lo. Zeidan dirhmun tete kan chim peng hna la, update kan pek peng ko hna la. Camera ka halo. Keima kong lulak hna nam hin tluk kan kawram le kan chinram le rakap kong buai ding tampi a um lio i keima da chinla information kong lulak hna ra buai i Olan sun hana van tar ton mi he uh, laipa he ti pawl page laipa ti mi page he ti pawl cun Chinruh ning hei ti pawl. Nan peisa nan catiam le nan phosmi ka zoh ahkhin tuah ngakchia khi tangchio a kai, hmucu kaimi hna nan loh cu. Nan cawlcang ning le nan sin te ka zoh ahkhi khi ka thling a za ka ni hna khi chuak tuk ka rak hmu tawn ahkhin keimah kong rungrul han nan ra buai le. Te cu zeitluk nang ka do zongah kan chim hna, ka dam i Pathian nih a ka damter ko ahcun biadik ka chim peng lai.

Nan tangka hmuhnak ding caah ka peisa, ka hmanthlak le ka kong te puah chiatnak in an ṭialmi nang, nang ka ti ko, a poi lo. I'm okay with that. Ka fai, ka ṭha pi ko. Cun, Sian Aung Shin Dev kong ka chim tikah khin, ka Sian Aung Shin Dev ka fuat tuk caah ka chimmi si lo ta kaw, Zoh CB kong ka chim tikah khin ka fuat tuk hna ruang ka chimmi hna kha si lo ta kaw. Ka chimnak a ruang cu a dik lomi lam ah na zulpimi hna le nan media an si ah, nan ralkap an si ah an cawlcangmi li le hrawhrol lawngte an cawlcangmi khi dawh awn an chungah dik thlithial tein ka chimmi ka phuanmi si cu. Tate ka ngeimi khi dawh ka phuan le ka chim cu kei cu. Tate ka ngei lomi ka phuang lo ka chim lo cu nanmah bantukin Ralzamnak dirhmun in online chung thawngpang ka aupi lo khi cu. Keimah tein thawngpang ka chim dingmi hi Chinram chungah ka lut i ṭih nunnak, ṭih a nunnak hmunhma tampi ah ka kal i harnak tampi ton buin daw ka chawva ka tangka tampi hman buin daw thawngpang mipi sinah biadik ka chim dingmi ka kawl cu. Ka mit in ka va zoh cu, ka kut in ka va tong cu, ka keng ka va laam cu. Lampu lu pawl hmanh tahchunh ah sianginn dep hruaitu president pawl hmanh nih an kal lonak, an ke an lam lonak, an kal ngam lonak hmunpi dawh khi cu ka kal i ka lut cu li chim lo ten. Te ka ṭhum hun bia ka chim lo cu ka chim ding pe kema tein ka chawva ka hman i ka tangka ka hman in ka nunnak thap in ka ram le ka miphun caah biatik ka phuan khonak bia ka chimmi si cu. Nannih pawl cu si lo, Bia pakhat chimmi kha a chiatnak te in a kan lakpiak i kan chiatnak lawng te khan nan ṭial cu the Chin I'm from Asian Tiah chim i Bayan an ti cu. Ka khir lo. Nang ka lar tar ka ti la maw? Ka khir lo tuk. Le nan thalam ba, nan form sila ra tua peng ko, ka hmanthlak zong edit nan tua edit thlu maw? Tak lawng zong ka um ter ko, poi lo, au khan lo zong ka um ter ko, poi lo. SSC ra rang he zong ka kom ter ko, poi ka te lo. I don't care bak se. Nai biadik cu ka chim peng lai, kan phomh peng fawn hna lai. Na lihchim hi ka langhter peng lai. Na lihchim hi ka phuan peng lai, ka langhter peng fawn lai timi kha chim si ka van duh. Ok, a si ahcun minu na van kai ngai cang. Za le sawm kua le pakhat na si cang e. Biahmai ṭhim phu in pakhat van chim ṭhan ka duhmi cu atu lio he tuchun tel chih in Laitlang Chinram huap in si loin Laitlang lawng in vun chim ring ning law Hakha peng, Thantlang peng hrawnghrang ah Wave 12 ti pawl si hna seh, Zack Fighter Wave 12 deu khi si mingiatu vanlawng a zuang ngai. Mingiatu vanlawng a zuang ngai i a zuang ngai i khoika zawn dah bom a thlak lai timi a ngia timi cu a fiang. Bawm a thlak hlan ah zekfai drill sia, web drill sia ṭha tein zohfelnak tu an hul ah kaa zung ka thlak lai timi a cian hnu ah, a confirm hnu ah bawm a thlak tawn. Zeidah chim ka van duh ti ahcun atu lio ah Laitlang hrawnghrang ah ummi nih cun an thei ko la zekfai drill web drill te pawl a zuang peng. I a zuang sawsawmi si lo, bawm thlaknak dei a ngiatmi si ca'h. Ka chim ruang ka ṭium ka tinak hna si lo, ṭi hlah u. Fimkhur tein rawm u law ṭhudir ung timi ka ca chih kan duh hna. Ka dawtmi ka Chin miphun, ka dawtmi ka Lai miphun, ka Laihri nan cungah thil ṭhalo a tlun lonak ding caah ka chim bia a si i Zack Fighter world ṭhul te pawl atu lio ah a zuang tuk caah fimkhur tein rawm u law nan ṭh- nan- aa- Daithlang i rak um hrimhrim hlah u. Khualtlawn, khualtlawn kal zong i ralring u. Tulio cu khual zong hi a herh lo ahcun Laitlang lei ah cu tlawng tuk hlah u. A herh lo ahcun Chinram ah hin tlung tuk hlah u. Eidin tirawl nan ngeih ahcun lawlaw seh cu nan inn le nan lo ah siseh cun lo tipul ah ri a capuai lo. Nain thil her ah tahchun a Hakha thu Kale, Kale thu Rangun tipul kal le I chawlehnak tuar pawl kha ra ngawlri awk nan caah a him lo. SAC ralhrang lampi ah an sual tuk i Chinram le an rak kai thluam ah Zack Fighter miapi drone nih a duhnapaw bomb a thlak caah atu hin ṭihnung dirhmun tiah kan dir kan dirhmun hi ṭi an um tuk caah a fimkhur tein rum rih ung law dai tein rum rih ko timi kha The Chinland Information na siaherhnak he van chim chih ka duhmi a si.

Ṭhatawng ziak rawh. Tlasam ngia loin hmel ka ten taw. Kan hmel i ten taw nih cun ka page tang i lift mei la, chuak mei la, tunge ka page a um rih rua ti ce. Kan hmel i tem taw nih cun ka page a um mias uh. Lift rawh.

Mizo holh khin a holter le Mizo kan si an i ti. Mizo an si Falam. Hei ti pawl khin si cu sian Australia supporter pawl hi Mizo ca le thiam huaha lo a thiam tuk pawng san Mizo ca ca an i ṭialter cu. Mizo ṭong in ziak dawn ni cun ṭhadong ziak ro broken spelling ka hmang cu a za thlak. Inn le kha ziaknak tang ah engkim kha thiam ve kan i aw. Mizaw hol za thiam lo ding ka ruat hlan nan duh le ka la hol nan duh le mira hol nan duh le mizaw hol nan duh le kaw hol in ra ṭial aw. I can re- read it all. I'm ready for all that. Okay. Mizaw ṭong ziak dawn cu mi- broken mizaw ṭong hmang su. Ṭha dong, ṭha dong, ṭha dong ziak ro. Ei lut ting pe bal ah, ting pe si ah lah. Okay anyway si ahcun thawk pah cu ka lut hna la maw? Rinal LRA i soi ṭha le tuk. Thank you bro. Thank you for your precious. Asi ahcun atu he ka le in kan i thawk hna lai. Kalaymyo area chung thlang le kawlrawn dirhmun hi atu lio ah ṭih a nung ngaingai. Ṭih a nung ngaingai. Nizaan tiang ah kha cun kahdohnak hmun khatte lawng ah a um. Kalay ṭhu Khampat, Kalay le Khampat karlak ṭamu ti pawl ah kahdohnak a chuak. Asinain tuchun in cun Mandaw lei ah kahdohnak a chuak ve cang i chaklei Laitlang lei a ra kai dingmi sac ralhrang zong sac ralkap le mipi ralkap i bawm in an kham cuahmah. I kahdohnak hi a tlawm bik atu chun tiangah Kawlrawn, thlanglei Kawlrawn, Kalaymyo area vialte ah kahdohnak hi hmun thum ah a chuak cang. Hmunthum ah a chuak cang i mipi tampi a hlei in khampat lei te pawng a ummi le aa lapan chung te pawng a ummi hna cu Tahang lei phun ah ral ral aa i dor ding in an zaam cang hai an a thuk cang hna. I kahdohnak hi atu hi biatak tein a van linsa cang. Kahdohnak a puak Bethel a puak cang lai timi kha cu cu hlan ten ka rak chim cang bantuk in kahdohnak hi biatak tein a fak cang i a kal thluamah cang. I zeidah chim ka van duh ti ahcun sac ralhrang nih cu hlan ah operation an thawk hmasa bal lo. 2021 le 2025 tu kum tiang tu October ni hlai kua tiang ah hin sac ralhrang nih operation an thawk uh, October ni hlei nga tiang ti ko seh. October ni hlei nga tiang hrung ah SSC ralhrang nih Chin ram chungah siseh Kawlram huap in operation an thok hmasa bal lo. Kahdohnak man in thok hmasa bal lo. Mipi ralkap nih kan duh hna lo, kan ka hna. E asinain zeidah chim ka van duh ti ahcun atu tan cu me olhan election a kalpi khonak dingah SSC ralhrang tu nih mipi ralkap umnak an nam car. Anmah nih operation an thawk cang i anmah nih kahdohnak an kalpi cang. Zeidah chim ka van duh ti ahcun atutan kan dirhmun hi a biapi taktakmi le ṭih a nung taktakmi dirhmun ah kan dir. Mipi ralkap caah siseh, mipi caah siseh. I atutan kan dirhmun hi ṭih a nung taktakmi dirhmun ah kan dir caah ram hninak um le a ummi le ram thumnak ummi nih biatak tein rian an ngei. Chim ko ning law a dikmi si ko caah mipi ralkap nih ralak ciami thlanglei TNLA tipawn umnak hmunpi khi cu hei um seh. Kanmah Chinram huap in Kalaymyo area chung ti ko sih. CC ralkap telin mipi ralkap nih an ralak ciami hmun cheukhat SAC ralhrang thazaang a cak tuk caah an lak ṭhanmi hmun tete a um. An lak ṭhanmi hmun tete a um. Zeiruang dah tluk in an lak ti ahcun SAC ralhrang nih zeidah a hman? Zack Fighter Wave 12 drone miapi hriampi, hriamnam phun li culawng selaw ṭheng tiva hman cang, hriamngan, hriamnam a tlawm bik. phun ngai an hman cang cu hlan ah ka ti cang kha kan dothlennak hi ai thok ka te lung si simi hrong long kan phak ri final kan lut kho ri lo simi mana bolong kan chui ri lo cha a simi hrong hrang a kan um liu chi cha ka do na ai thok ka long si cha a mi pi dai thlang ok le kan lung dong ok asalo ti mi kha olon chong kar au pi peng I atutan hi sac ralhrang nih an thazang dihlak, an hriamnam dihlak, an ngeimi dihlak thazang chuah hi an hman cu ngalio a si. I zeidah chim kan van duh ti ahcun mipi atu hin kan ṭhawn a herh taktak lio a si ve. Kan, kan ralkap hna nih an, an nunnak cu an thap cang. Ka thi le thi, ka nun le nun, ka ram le kan miphun caah kei cu Kaa pek cang tiin ral an tuk. Ral an tuknak ah kan ralkap hna lungrethei in ruah ei ding tirawl ah an lungrethei lo. Zei ah dah lungrethei cem ti ahcun kan meithal kuan a di sual hna maw? Kan phawi, kan ṭim, kan hriamnam kan ngeihmi a di sual hna maw? sac ralhrang nih a kan tlaih sual hna maw? A kan tei sual hna maw? A kan hnu kan sau sual hna maw timi an phan cemmi si. Khakha mipi nan thei hau. Le ka zong zeidah mipi nih nan tuah khawh ti ahcun atu lio ahcun Chinram le Kawlram pi caah buai tuk caah mipi Kawlram ah ummi nih kan ralkap hna lawlaw seh an back up kho hna lo. Anmah himnak ding caah hmun kip ka kip an zammi an a dawr nak ding ah an kawl ṭuahmah lio a si. Zeidah chim ka van duh ti ahcun cu hlan ahcun mipi ralkap hna kan ralkap hna mipi kawlram chungah ummi Chinram chungah ummi nih a hermi tete an bek up kho hna i an bawm kho hna. Eidin tuirawl an chung piak hna i an pek kho hna. Mizaw va dawn he tete hna, cun ral an tuk ding tik, ral an tuk hnit tikah ralkap a si lomi RC ti ko selaw mah pawl nih an hriamnam tipaw chia le lak le chia tipaw an bawm tawn hna. Atu ahcun mino tampi zong kan Chinram an chuah tak. Mino tampi nih Kawlram an chuah tak cang caah kan ralkap na a dir kam khotu le an her me pe khotu hi mi lawlaw se Chinram chuah minung kan tlawm cang. kan tlawm cang. Anmah te zeipuat an a tawrel a hau cang. Ral an tuk zong a hau chih. An tuknak ding an hriamnam le veih vialte le an riahnak ding le an ei ding tiro vialte anmah te i lak le i chial anmah te i venti zeipuat a hau cang. E zeidah chim ka van duh ti ahcun Kawlram lei umi le Chinram a umi hna nih kan rak kan hna cu hlan bantuk an bek up kho ti hna lo i an bawm kho ti hna lo caah Anmah te zeipaoh na tawlrel cang lai caah amah te zeipaoh na tawlrel cang caah kan ralkap nih an riat thai tuk. I a dang kong amah te na tawlrel mi ca he um ko sehlaw an thinphan cemi cu ka hriamnam a di sual lai. Raltuknak deng ka hmanmi ka nam, ka nam te. Namte ka ngei maw? An a chek cang. Meithal kuan zeizah dah ka ngeih? Duhtawk in meithal kuan hman ding ka ngei maw timi an a chek cang. Duhtawk in meithal hman awk ka ngei maw timi an a chek cang. Ka zong zeidah chim ka van duh. Ram thumnak ummi nan maw lo kum li le chio chong dothlennak ah tangka nan thaw cang. Chawlava nan thaw cang nan ba tuk. Ram hnihnak ummi, ram khatnak ummi, kawlram chung, Chinram chung, Mizo nan maw lo nan ba tuk. Asinain atu hi a biapi takmi dirhmun ah kan dir lio si. SAC ram nih election a tuah khonak ding caah me online nih a rakap thazang le a theory ngeimi le a zeizong vialte hmang in Chinram an nam cuma Laitlang lei zuwa kai atim Falam lei zuwa lut aitim Tedim lei zuwa rakap thazang chap aitim leo se i zeidah chim ka van duti ah cu ram thumnak umin ha ram hina umin ha ram hina umin ha nih Hriamnam nan cawk piak kho hna law tahchunhnak ah Malaysia, Singapore, Mawcaw, Lai, Delhi, Mizoram hmun tangka dong um men hna nitan ni cun an uniform le chika an bukaden le an eidin tirawl te cu rin kho rak i zuam mu. Laimi a rummi nan tampi, Chinmi a rummi tampi nan um, ram hnih nak ummi India ram Malaysia ummi Singapore mi mirum tampi nan um. Ram thumnak ummi law rin caan selaw tu kan dirhmun he. Nan nan thil nan nan phawt caan a cu cang. Ram hi na ummi ni kan ni nih a uniform te chok piak hna usih. An ei ding ti rol zar ning khat ni ni an ei ding tel tangka thop khom hna usih law chok piak hna usih. Tin hna usih. Ti caan a cu. Ramthum a ummi nih an hriamnam le an met thilkual le an hermi dang an zelpiak hna lai. Ram hnihnak Delhi tipawl a ummi Mizoram ummi mirum tampipi Malaysia Singapore ummi mirum tampipi nih an uniform men tel cu nan cawkpiak hna a hau ve. Atu kan ralkap hna khi zeitindah ral an do ti ahcun atu tiangah lokhu hma ngei lomi tampi an um cu. Bukadan le uniform a ṭhaṭhi ah a hruk awk a ngei lomi ralkap tam tuk an um cu. SAC ralkap a domi chungah hin. Zeidah chim ka van duh ti ahcun atu lio kan dirhmun i ṭih a nun taktakmi dirhmun kan phan. SAC ralhrang nih a kan do cang. Cu hlan cu kamah nih kan do nain atu ah cu SAC ralhrang nih a kan do cang caah. Kan ralkap hna uniform an ngei lo, kadan an ngei lo, meithal kuan an ngei lo, meithal an ngei lo ahcun Kum li le cheu chung i kan ral lak ciami le kum li le cheu chung in kan ral lawmnak bia kan rat chimnak khua le ram vialte an lak ṭhan khawmi a si. Kan dirhmun i ṭih a nung tuk atu ahhin. Ka zong van tel chih ka duh. Sianau siandev zong phun dang ka ruat hlau. Zoland zong phun dang ka ruat hlau. Atu ah Laitlang Falam le tidim ah SSC ralhrang luh an i tim. Ka le in zalzam motor in ceilak an choi. Lamdang an zul, an lut lai. Shishi ralkap pawl Kale Kabaw ah an kal dih ka tuah. Ṭamu lei ah an chuai dih. Cu ve bantuk in Falam lei zongah ṭuanvo ngeitu te zan um ve ko. Ka chim duhmi cu Falam le Tidim ah SSC ralhrang thazaang hi tam tuk a lut te lai i Hakha le Thantlang karlak bantuk in Zack Fighter nih Wave 12 le Miohla nih world-tour le jet-fighter le drone tipul le miapi in lam a sialpiak ve te hna lai i Falam khua chung hi lu khawhnak dingah na zuam lai. An na zuam lai tikah CCLO nih a kham kho te la ma kham kho te lo timi cu ka thei lo. Nain a kham kho le kham kho lo ko sai hi um se law CNO CNDF zong nih nan zuan hnaw hna a hau i PDF zolan zong nih nan zuan hna nan zuan hnaw hna a hau. Nanmah umnak hmunhma do kal rat an a tim hei. Nan nih cu ticun si lo, kawlrawn in ka lehmio in ṭamu lei in khampat lei in nan zam dih i Laitlang ah nan um ka theih a poi lo. Nan zammi kha palan nan ngeihmi a um lo a si lai dah caah cu. Falam ah lut ai timi sac ralhrang kham le do hna nan i timmi zawk a si kho. Hohmanh nih kan thei lo. Nain ka chim duhmi cu nan na tim lo sual ahcun i tim mung timi kha chim kan duh hna. Hualngo ram kaa ṭhannak lawng thi hlah, nan thinlung chuak um ahcun chia rih u. Kanmah le kanmah kan si, Chinmi le Chinmi kan si. Kan ral meong hlan kan tei hnu ah cabuai cang bia nan rua thotho lai i ramdeinak cu a chuak te ko lai. Mah unau le mah unau cu meong hlan tei kha biapi mi si. I Falam zong thisen in nan cawkmi a si i Falam zong nunnak thap in nan, nan lakmi si. Chawva tampi di in nunnak thap in Nan lakmi hmunpi si. Atu ah Sshira hrang van kai hna sehlaw, Falam khuachuah lut hna sehlaw, Sshira kam nih kham hna la sehlaw, Falam ah khin Sshira hrang lut hna sehlaw, CNA nan maw chiat lai? A fiang cia. CNA nih Falam an khawngṭhawl caah sac ralhrang pawl an lut tiin CNA ka online chungah nan thuat than lai. I CNA pal nak kawl caan a si lo i Hualngo ram pal nak kawl caan a si lo i CNRCNDF pal nak kawl caan si lo i Zoland pal nak kawl caan a si lo. Zeidah atu kan dirhmun zei dirhmun dah kan phan ti ahcun hmun khat tiang ral kan do ṭi caan a cu i hmun khat te asi ralhrang kan kham ṭi a cu caan kan kham ṭi caan asi. Kan dirhmun hi atu kan dirhmun hi a chia taktak caah mipi daithlang awk kan ṭha lo timi kha tuzan ah faknawk nih va chim mipi zong kan bipi tuk i cun sian au sian deuh le zolan zong nan bipi tuk timi kha tu zanak van chim chi le langtau chi ka duhmi a si the chinla information zeirong da sian au sian deuh hin tluk i online chung kan thuat na zeirong da pdf zolan tluk i online chung kan thuat na kan fuat na cha samo asalo kan fuat na cha salo kan dot tuk ko na kan tlai chan tuk na ram cha ri na tuan min se asina zeirong da kan thuat na nan u no a um ko mi Chinland cozah ralkap he i fawn loin nan unau a si lomi miphun dang ral nan dopi i miphun dang sinah nan i fawt. Khakha ka duh lo caah uh, zei ka ti la kan hna chuan ha ka ti la cu sian au sian def kan ti tawn mi hna kha si. Nan cawlcang ning zong cu dik cu a dik ve bak lo cuh. I atu tang Falam ah sac ralhrang a lu ṭhan sual ahcun a thar in operation tuah ṭhan a hau i a thar in meithal kuan vialte, hriamnam vialte zel ṭhan le kawl ṭhan dih a hau la. I mah thil a um lonak ding ca le a can lonak ding caah Sianau Siandeu le Zolan pawl Laitlang ah a zammi vialte, Kale ṭamu in a zammi vialte Falam Lam vialte cu nanmah nih control, responsibility la u law nan unau simi CC ra bawm u. Nan unau simi UCR, MCR, Mizo Chim Raifel te pawl, PDF te pawl ra bawm u, ra dirkam hna u. Hmunkhat in ral ra do u. Hualngo ram ka hna cu nan lungthin ah chia rih hlah u. Setan tuufornak a si kha mah unau thisen chuahtertu cu Setan lungput si. Le sac ralhrang nih biatak te a tuah. Kale ṭhu khampat an nam. Kale ṭhu Mandaw an nam. Kale ṭhu Laitlang van nam ding a tuah timhtuahnak a ngei cungah. Mi aung hlan i election a kalpi khonak ding Falam peng ah siseh, Tidim peng ah siseh election a kalpi khonak dingah a rakap thazang van chap cang tuah. Ralkap thazang he dihlak in thongkhle zanga rong kle chungah SSC ralhrang thazang van chap cang. Thongkhle zanga cu a tlawm ti lo. Nain thongkhle zanga chungah khan tampi cu phisor thi an si i training tha hua halo kai mi tampi an tel ve. Khakha cu tanglei kahdohnak ko ahcun CC ralkap caah ti awk ca um lem lo. PDF ca ṭi awk um lem lo, NCC ralkap ca ṭi, KIA ca ṭi awk um lem lo. Nain ṭi awk a ummi le phan a ummi cu Meng Aung Hlaing nih Zack Fighter wave thu ah drone hriampi miapi pawl hi fak tuk in hman sual ti ka phang phan khi si ka le le tua ṭamu ka lak fak tuk in cunglei vanzuang an hman cang khampat khua chung khampat area vialte an control ṭhan khawh nak dingah Meohlan i biatak tein a tha cang, an hman cang i a ṭhuat cang. Mipi zong kan lung a fim caan a cu. CC ti caan lawng a si ti lo, CB ti caan lawng si ti lo. Thlanglei CB pawl kha cu rakhan ee hrik ah hrik an si dih cang i rakhan ee tang an um dih cang. Phil u. Nain chaklei i CB Zolan le Siarau Sian Def nih cun Nan unau simi sinah rak kirung law ra do u. Law ser ramdei na ser nan duh lo zungah atu tan sac ralhrang a rak kaimi kham hi cu i tel u law bawm u. Hmunkhat ah ra do ṭi u. Na mission pakhatnak first mission hi van di tang law first mission a dih hnuah second mission nan timi cu a her ning in nan i tawrel te lai i nan kal te ko lai. A ngam pasalṭha timi cu a ral a do hmasa. Pasalṭha ngeih cu a tua dingmi thil a tua hmasa i a tua dih hnuah a dang thil kha cu a hnuah a buaipi ko. Pasal nan ati lo maw? Huaisen nan ti lo maw? Khawman van let pa na ti sal lai ah zei bantuk tete dah? Suikung kheng law mah bantuk khuarel hlah na bia ka ngaih lio ah zeibantuk bia dah chim seh ti na ka duh. A dikmi thil ka chim cu ka chimmi cu a palmi um sile a pal rak ka ti law kaa rem lai. Okay, a si ahcun ka lehmio le dirhmun ka cakha vial kha sehlaw atu ah kan i ruah dingmi cu a biapi ngaimi a si. I atu tan kan i ruah dingmi hi evidence kan zoh hmasal a. Evidence um law in thil tuah ka fawm lo lawk hi cu

Mah a chimmi chaw kha mah ka van dir ta lai le mah zawn te kha fianternak ka van tuah ta lai. Thil dik a si caah thil dik ning ka chim ko lai i midang chimmi ah lau lo si le a poi hnga ti lo. Ruang cu keimah ṭha tein ka theimi le ka hngalhmi khi a si caah. Jeremiah pa pafim kawrawn lam camcin hi sim fiang thei maw siapa? Kawrawn le camcin kha ka suai vek tawn ahcun ah. ka chim dih cang le an hlawt a ngai ṭhan te aw tu cu a dang ah kan lut cang. Okay. Le kaa zawn te hin CNA zuri pa nih uh, lal, uh, CNA zuri pa nih uh, Lal Ṭhakim ah a thah methel a ka timi kha a dik lo timi ka cuhlan ka rak chim cang. I anmah nih cuhlan ah cun Michael Van Chinat pa nih khan uh, amah nih a chim. Atu ah cun amah nih li a chim ngam ti lo i amah nih thuphan a chim ngam ti lo, a rel ngam ti lo i nu a fial cang.

a chimtermi hna a si. Hi kaa zawn te ah hin kaa zawn buainak ah hin UCR hruaitu pakhat nih a chim a ti. Li a si. An buai ning cu cheukhat media nih cun atu Chin Line Council le tan deuhmi media ti ko si lo mah nih a chim ning ah khan cu a tialmi ka dang ve. Kaa donak ah si lo le ora ram ah Ralram ah an nunnak a liam timi kha a chim. Ralram ah an nunnak a liam a timi kha a dik maw ti ahcun a dik. A thihnak hi khua chungah si loin ralram ah a si. Duty an cianak ah a cangmi thil a si. Duty ah an cianak a cangmi thil si i, zeitindah a cang ti ahcun Ralram ah cun a thi ko, an um hna i an ṭhu hna i meithal lawpsa in an chiah. Meithal lawpsa in an chiah i a hawipa nih meithal kha a hme sual i a hawipa pakhat atu Lalṭha Kima timi hi a kaa sualmi a si. Pakhat chimmi pin an fian a hau. Cu hlan cu CNA kong kha kan chim le atu ahcun thil sining kha a sin te kan fianter lai. Cu hlan a hawipa he a hawi pawl te kha an ṭhuṭi hna i Meithal lawpsa an chiah i an meithal lawpsami kha an phil i tiah tlainak ah meithal a puk sual i kahmi a si. A kaptu siani a si maw? A si lo. Anmah le anmah karlak ah thil a cang sualmi si. CNA kut ne a um lo. CNA kut ne a um lo. CNA kut ne a tel lo kaa zawn ah hi mu. A dollar thakim ah nunnak a liammi kong he pehtlai in CNA kut ne a tel lo. Falam media le Chinat party pawl nih CNA a min chiatnak ding menmen ah CNA an pumi le CNA nih a tha tiin an fialmi si. Mah kong he pehtlai in an bia kha ka van ngaichap hna lai i teh chikkhat e. Password ka vun Cun a sim.
Mipi ralkap haotu in a sim pemi ah zuri i mikap thattu CNA ralkap hi kai ngah ding in kan hawl re lo nain Mino Hlang i ralhrang pawl kut ah a lut zau. Ralhrang
Kaa zawnte zeitluk in dah lih an phuh i an chim ti ahcun atu Lalṭhakim ah a kaptu CNA pa cu tlaih ding ah kan kawl cuahmah ko nain SSC ralhrang sinah an lut cang a ti. Hi tluk in dah hrokhol an chim le lih an phuah khu cu. Nu fafa nih an ni zak hna lo mu ka ti hin tluk li chim e pa hna cu sel phun dang deu si Michael van hna cu sel phun dang deu si Chinat pa hna sel phun dang deu si nu fafa nih do hin tluk in li a chim ko cu a li chim mi ka van pe ri lai Onten ah tlan lut zo tiin kan thei tiin a sim. Hiti vekin zuri i mikap thatu sene ralkap pakhat kawl ralhrang hne nih lu ruangah mipi ralkap pawl umnak hmun ralkap thazang ziang tluk an tam ti pawl an thula chipchiar Ralhrang hnenah a sim thlu i tufang hi Kawl ralhrang thazaang tam zet cun Tamu peng-sung hmun ram an nawr vivo. Kha a chimmi te ka von tuak hmanh u. Myanmar nih election tuah a tim caah SS ralhrang thazaang a ṭhawnter. Ka von kir ṭhan ta la a chimmi te kha. Awnak pi cang zet suak.

Okay, tuak hmanh ahcun zei tluk in dah lih an chim khawh ti ahcun a dang lih an chimmi kha cu a fa deuh ah van chia seh law an lih chimmi ah hin Falam media le Siangau Siandiak media le atu Chinat pa a hlei i Michael Van ti pawl anmah pawl lih chimmi ah khin an lih chimmi khi a dotdot in um. First le va second third tipi pawl khi ka thlen piak hna. Li an chimmi chung khi a fa diomi le a ngan diomi le a ngan cemmi li timi in ka thlen piak ka then piak hna. Le an li chimmi he ka then piak hna ke cu le atu ah adang a li in chimmi ke cu adang deu selo atu tan CNA pa nih as uh, la tlangwal MCR MCR timi cu Mizo Chin Rifle si maw, a thattu pa CNA pa cu SAC ralhrang sinah a zaam i ralkap mipi ralkap pawl an umnak le an thazang vialte a chim dih hna i atu ah SAC ralhrang pawl Tamu lei heti Kalemyo lei khampat lei ah mipi ralkap doh dingah CNA pa nih a chim hna caah an ra chuak i an ra timi kha a chim. Nu fafa nih atu mah nu hi a sining ka hlat lai i ka thai kho col lai ka cu Malaysia ma um kha ka um tim cu ka thei lo. A aw he a rong cu ka kalnak ka umnak pawl ka cu agents ka ngei hna i ka duhmi ka pe thlai ka khaw cawn hna. A sining ka hlathlai hnu zong he aman thlak he a sining ka van tar te lai. A zi a thin lo i hrokhol a chim peng ding sia cu hi nu atu tan i CNA pa hrokhol a chimtertu nu he a sining ka langhter cawl te lai. An rual cu atu cu vawlei cung ca bi tuk kan sining hngal le thei ca fui tuk le ka bia van pe ning law atu chimia kan SAC ralhrang pawl sinah CNA pa nih mipi ralkap thazang le sining vet a phuan dih i SAC ralhrang pawl nih a van nam hna ti bak a chim kamu nan thei ba ko ka bia kha mi online i election tu ai timi a ralkap thazang vete a ṭhawmter a kaiter Election tuah ai timmi kong he pehtlai in thlanglei kawlrawn ka leh ka leh area lawng si loin thlanglei tahchun ah Mandalay, Mecina, Monamian hei ti Rangoon hei ti Lashu lei pum hmun kip ka kip ah SAC ralhrang nih thazaang a ṭhawn ter. Kachin ram zongah Bamo khua piangkaliu zongah election kong an ceih hlan ah Kachin ralkap KIA nih an lak ciami hmun hna pawl an chut ṭhan ve hna SSC ral nih Bamo khuapi cheukhat le thazang a chap tingbo ra tuknak tingbo he vanlok vanlong he Zack Fighter le World Tour le Drone he hman hi a ṭhuat ṭhan hna i hmun cheukhat a lak cu ve bantuk i thlanglei a cangmi thil kha atu ah Chin ram lei ah van cang ve mi si I zeidah chim ka van duh ti ahcun atu na i Michael Van i ṭapeh nu Shinawshin hi lobby i aubi i a ṭapeh nu amah nih li a chim ngam ti lo i an i zak tuk sa mipi nih li na chim tuk an ti tikah an i zak tuk cang caah hi nu hi a hlanmi a si. Hi nu nih hin li chim a van chawn i a li chimmi chungah a li chimmi khi dawt khat dawt hning ka ṭhen piak hna i atu tan a li chimmi cu a dawt thumnak si a dawt thumnak cu a sang bakmi si cang SSCNA pa nih SSC ralhrang sinah mipi ralkap an tha zong le an sin a phuan di kale ṭamu tipo kale thu ṭamu kale thu khampat kale thu lai somewhere else kan ti kala cu everywhere kan ti kala cu hmun kip ka kip ah kahdohnak SSC ralhrang nih an kalpi mi si tiin atu ah li bak a chim Hi li a chimmi hi Falam mipi cheukhat le Sianaw CNF supporter nih an a zumh cuh. Nu pakhat te nih daw vawlei kili a um i vawlei kili a ummi Chin mipi a hlen khawh hna cu. An hlen khawh hna cu. Mauk Peng CNA pa nih cu a that tak ko hna maw bia hman si maw? CNA pa nih a that lo i CNA mah pa a thi lio kha la ṭhakim a thi lio ah CNA aa tel lo. CNA kone a um lo. Atu ah anmah nih zeinihdah thawng a kan thanh an ti? UCR. UCR cu zeibantuk dah a si? Anmah CNO CNDF i an lobby pawl an si. An hruaitu pawl a kan thanh an ti. Li chim ding le thupan thlanglei kawlrawn in Kalaymyo in Malaysia ummi Mal Kal Van sinah khan li chim dingin an va li an va li chim dingin an va fial an va fial mi kha Mal Kal Van nih a phua phua phua i catlap ping a tial masala da ka ti hin ti li ka chimal li angan pahra a hme hlai ngai ti phun mu Kha atu ah ka chim pai report a van ra hi. Report a van ra mi zeidah a si kan rel piak hna lo maw? Uh, WhatsApp ah a lut le sorry. WhatsApp ka va lut ah cun ai dang sual lai caam ko selaw. Atu nai ka kuan mi cu ka naupa anmah pahnih lawng an si i meithal chungah meithal kuan pahnih te lawng um caah a hawipa nih meithal a hmet sual i a ka mi si tiin thawng a va ka then. Pakhat ah pahnih nak ah mah kahdohnak a chuah lio ah le an thih nunnak a nunnak Lalṭhakim ah an nunnak a liam lio ah CNA zong an phong ah an um lo i CNA an a tel lo. CNA an a thlak lo. Sian Aung Sian Diap nih li chimter an tu hna i Chin mipi nih CNA nan dirkam tuk caah le Chin mipi nih Sishira kam nan support tuk caah an hna chuak i Chinram ah CNA a cak ahcun Chin mipi kan kut tangah kan um kho la lo i rakhan sal ah kan chia kho hna la lo i Sianau Sianliaf kut tangah kan hruai kho hna la lo ti an thai caah CNA a min chiatnak dingah le mipi ni nan support ti lo nak dingah le nan dirkam ti lo nak dingah kumli le chiu chung Sianau Sianliaf media po ni a hlai e Michael Van Salai Thang te po vapul ti po ni li le roh long te catlap in li an phua an phua an phua mi kha an a zo chih i chinmi pi vawlei cungah a ummi sinah thong an a thanh hna an a thlami nak a si atu ta ni siano sian de po ni online chuan chimi pawl he pathian cho chim lo setan man ni an bia ha zum ti la lo Michael van heti paul atu hi Michael van a bia chim ter mi nu paul he setan man ni an bia zum ti la lo Pathian cu chim hlah u, Satan hmanh nih an bia zum ti la lo. Satan hmanh nih a bia a zum ti lomi media dirhmun an phan cang hih. Pathian cu chim hlah u, Satan hmanh nih sian au sian tiah media pawl cu an bia zeitik a zum ti la lo. ka chim ngam bak zei ruang dat tluk ka chim ngam the Chinland information chu the Chinland si batuk e Chinram a umi se Chinland ram a umi ke se Chinland ram a umi information kha Chin mi pi dila sina keima li la ka kali ka tangka in khwal ka tlong i ka tong ka tangka in thil sining ka vazau i ka tangka in ka kal ka tlong ka vei nan sina thil dik ka phuan khonak ding ale bet tak ka phuan khonak ding ta ti tha te ka ngai nuwa nan sina bit dik ka phuan Atu tan i thuphan li le hrokhrawng te chim mi Michael Van ti pawl le Malaysia an zeidan thei mi um zeidan hngal mi um an chim mi pakhat ni a chim hei ti pawl lula tatti pa khaman ngai lo evidence a ngai lo atu i Michael Van kha va halo Malaysia mi pawl nih Channel Shan Sport ra pon va halo

Li le hrok lawng te dawh Awlan sawng biam phuan cu. Khakha anmah bantuk i a mal pami le a hruk pami nih khan biatak biatak in nan a lak le nan zum cu. A zumtu pawl he zei bantuk phu dah nan si ti ahcun Chinram ah um in nan si lo. Mi ohan i aa na tiin i ral, ral ṭi caah a zammi cheukhat a zam mi kan ti hna te phun ro thlang law ra ka thai thiam lo te hmun tang ka dang a pem mi a um chung mi kan ram dir hmun te tak a thai lo mi le kan ram chunga zaida a chang CNA sulam zaida si CNO CNDF sulam zaida si CB sulam CC sulam zaida si ti a thai lo mi pawl Falam holh in an chim caah ee Falam holh lipe an chim cu a dikmi si la ti phun in thil si nih a hram le a hmai le an hnum a thei lo. A cung le a tang hmanh a thei lomi pawl nih khan nan ngei sawsawh i nifatin in kha annih lei khi hrawlhrawl chim an chak tuk cang i ka chim cang kha a hlan i Baibal chung i Farasi pawl kha an thi lo. Atu ah Baibal chung i Farasi pawl kha Falam media pawl ahhin an tla. Jesuh a dotu pawl kha zeiruangdah hin tluk lian chim CNA le Chinland cozah a tlak khawhnak ding caah Chin mipi nih CNA le Chinland cozahpi hi hnu toltak hna sehlaw. Chinram hi sianau siandeuh le ee nih uk silaw kan duhning in kan kalpi lai i kanmah hloknak a si paoh ahcun Chinmi nih federal reserve in thil zeihmanh kalpi lo zongah a pawi lo timi ruahnak he a kalmi an si. Khakha Chin mipi nih kan in fian a hau. CNA pa nih CNA an tel lo. Kaa ṭam u. Amah le amah karlak buah i kaa sual ah a chuakmi kongah khan. Nan zum law sal atu ahhin thil dik chimnak ning law UCR Mizo Chim Raifel zong nih caan ka kuat cang lai. The Chin Information ziah a dik ko maw a dik lo nak an ti piang ka ti cang lai. Atu tiang cakuat zong pakhat hmam lo. Cun Mizo MC uh, MCR Mizo Chin Rifle lei zong in kan hoi le tampi zong nunnak a hliam an um cang kan a kom ko kale ka do nak ah nunnak liam mi zon tampi an um cang bidik cu ai thup kho lo li le hrohol zong ai thup kho lo Tahchunhnak ah, UCR ah khin hawikom dang tampi ka ngei i cun UCR he a pehtlaimi media zong tampi ka ngeih hna. Thil sining ka hal hna. An ka chim ṭha tein. CNA ah tel lo. CNA an kut a thiang. Ai tel lo. Ṭha tein an ka ti. Atu ah UCR ralṭhakim ah a thihnak phawi pawl Zong CNA hi ral do ṭi ko sita, NUG PDF hi ral do ṭi ko sita, KKZ ral do ṭi ko sita. CNA pa nih anmah kha Lalṭhakima kha UCR pa kha va that tatak sela, va kap tatak sela, atu a buai na a chuk la le ral an do ti ṭung hnga lo. Kan ralkap a herh lomi nak an tha piak an ti lai i an buai ko la sita. Tahchun nak ah Hakha CDA pa nih Thantlang CDA pa khi va tha sual seh law. Zero ta nak an tha piang ti lai pakhat le pakhat hmu thiam lo nak um lai buaina chuak cang lai atu a CC rakap UCR chu Mizo Chin Rifle chu Chinland Council he chulhan an pe tlai la tu an pe tlai pe tlai ti lo ka thai lo ralchan tuk ti pen ko na Chinland Council tangan um ti um ti lo ka thai lo 2024 tiang ka cha an um yan pe tlai ko UCR asak Mizo Chin Rifle le ka hawipa pakhat zong Victoria camp ka um lio ah bawlung kan chuti i a thazing ah raltuk ah kal ka thei lo. A rak kir cu a ruak he a rak kir. Ka chim duhmi cu ka hawi tampi UCR zong tampi an um ko cu. CNA nih a tha komi a tha lo va ti ning law atu UCR ka ka hawi le nih the Chinland Information ya hawi kom kan si lo ma online son ya li na chim CNA nih a that kom ya that a that lo na ti an ka ti ko la chu Keimah ka ṭhuat ko la cu. Cun a dik komi cu ziah dik lo ka ti ngam la online chungah. A dik komi zeitindah a dik lo ka ti kho lai. Ka hawile sinah zeitindah tasa ka pho ngam lai. UCR ah hawikom tampi ka ngei cu. Kei cu i fak si lo tein Kawlram pi zongah Kawlram ah mipi ralkap tam dio Tahchunhnak ah Laiholh a thiam deuhmi le Mizo holh thiam le Falam holh thiam an ka theihpah dih hawikom tam tuk ka ngei. CNA zong hawikom tampi ka ngei. An dangdang zong hawikom tam tuk ka ngei. Hmun kip ah kip ah chawk ka kal. Delhi kum lio tein siseh, Kawlram ah dothlannak he pehtlai in ka kir hnu in hawikom tam tuk ka ngei. Ralbawi zong ka ngei na, bawi lo zong ka ngei na. Tam tuk ka ngei, ka kom in tampi. Thletdannak ka ngei lo nain a dik lomi cu a dik lo ning ka phi hrin. Tahchunhnak ah Siangau le Siandirh Hualngo ram le Sian- eh, Hualngo ralkap le Siandirh kar ah thil va cang sual seh law a cangmi cu a dik ko ka ti ko la piat te. A cang sualmi si ka ti lai. Atu ah CNA nih an thatmi a thatmi siseh law CNA zong ai seh si ralhrang sin ah va zam tak seh law ka chim ko la cu. Siane pa cu a zaam tak ko. Cun Siane pa nih a ṭhanak ka hei chim hna i Siane pa nih a kaa sualmi si ka hei ti hna cu aw. A dikmi si seh law. A dik lomi si caah Siane an kut a thiang. Siane nih tlangval lal ṭhakim ah khan a thami si lo. Anmah le mah karlak tu ah thil a cang sualmi si ralram ah. Khakha mipi nan fian a hau. Michael Van Tipun nan ning hi zak cang seh upa pakhat pi nih Khrihfa upa hna rian ṭuan ṭung mah bantuk thil tuah bu in Pathian rian ah ṭuan pa bu li le hrawhrawl lawng te online chawnbia chim peng i mipi sinah Chin mipi sinah li le hrawhrawl in bia vaivuan lawng te than hi nan ning zak seh. Lichim i ralring u. Li nan si maw li nih an dongpi hna lai. Li le hrokhorn bor in kan dothlen ah kan kalpi ahcun zei bantuk hriamtlai kan si zong, zei bantuk media kan si zongah kan li nih kan li nih a kan kalpi lai. CNA zong tahchunhnak ah va dik hna la selaw an dik lo na sia a sian hin an rem hau ma zon te ka ti ko la piat ten ke chu chu hual ngo zong wa khen an du la hual ngo zon ka biang ngai ko la tua the children information bit dik ka chim hual ngo zong a ka kal hi a dik lo mi ta chu na mi pi chunga tax komo se thil dang dang te a dik lo mi uma chun ai An hruaitu he zong kaa thei na kaa cawn tein cuah dik deuh law heh mipi cungah mipi cawng rian nan ṭuan mipi tel lo rian nan ṭuan kho lo heh mipi an lung an um lo sual lai kaa cawn tein cun nan rak rem dio hau ti zong ka ka ti bak ko na piat te hual ngeu hual ngeu lei zong nih ka bian thai ko lai ni ka chim lo kaa cawn ka hmun dang kaa dang ka kal ka ca piat teng ka ti na keiman ka lian lo ka chak lo ka ṭhong lo na bit dika cu bit ding ka kal mipi tel lo in Sii ralkap zong rian nan ṭuan kho lo. Mipi tel loin CB zong nan ṭuan kho lo. Mipi tel loin Chin hriamtlai hohmanh rian ṭuan khomi kan um lo. Mipi tel loin zeihmah kan cawlcang kho lo. Mipi kan upat hna hau. Mipi an dik lonak ma cun dik lo ning in ti ve ding kan si ko. Chim duhmi cu, li le hrohrawl in thil kalpi kha a phung a si lo. ka fel hlei ka din hlei ka ti nak selaw zei ka ka tahchun ah ka va lak bia si zeidah chim ka van duh ti ah cu atu tan CNA pa zu a ri i lal thaki ma a ka i a that hnu ah a zam i tlai ding ah an dawi le UCR nih an dawi hei ti cu UCR nih an dawi hei ti UCR nih an tuam i pakhat mama kong ah um lo nan du le va hal lo CNA pa tlai ding in Angku le bang i tim law ka le meo ṭamu ka le khampa thei ti maw ka le ka baw le zongah ka hawi le tampi tu ah ka ka ṭhu mun hin an dir hmun ka hngal ko ka theih petlaih ding tampi ka ngei hna thil sining hlat ding tampi ka ngei ka hermi cu ka zon te khakhat ra ka hlat piak ta zang fa ten a dik mi sim selo ti ṭha ten ka hal na o kan ni ka thil sining si amah le ma ka laka chang sual mi si caah rara ma cha se ko Asinain CNA an tat lo. CNA an kut a thiang. Khakha an chimmi si. Cu cucu CNO CNDM media le ka chungmi an nupi nih cun a bia kha van ngai ṭhan ta hna si. Nu fafa nih nu fafa te phun an ka ruat hlang law li chim lo za tok um he nu kha niam deu kan hmu hna ka tinak na si lo na nu cu na fim khur caah khan hin tluk ara ṭhat i li a chim ngam mi kha khuaruahhar bia khi si. Kan dam an nor ve bao.
Tibet in zuri i mikap thattu tu CNA ralkap hi kai ngah ding in kan hawl rih lo nain Minung hna hi ralhrang pawl kut ah a lut zau. Ralhrang pawl hnenah a tlan lut zau tiin kan thei tiin a sim.
CNA pa nih CNA-ma bantuk lungthin an ngeimi an sal a. CNA cu an tuah sele an khan bak. Ka pu, ka tuah, hmar e ka palh, an pul le herh ning in thongtlak si lan, thlak lan, du si lan, beng lan, chui lan, nation army an si, army rule si an kal. A va cang suami thi va si va si sua se lo, CNN i va that sua se lo, am a zam khonak di lam um lo, SSC ralram si zuah, fon khonak di lam um lo, CNN. a nga lo hrimhrim CDF tachunnak ah ka le ka bawlei hna ṭhang lianmi a um tonmi meohlan aama a lak hlan ah um tonmi CDF hna sinah selaw SSC ralhrang sinah phone lam hna um lai i lam an thei tuk la ka le um i CNA cu lam an thei tuk lo thana chung kuat mi an si umter mi an si du puan vak zuang nga lo ka khin nan thei u chau puan hrang tuk ss ra hrang kale tamu lei ti pun nan thai kale ka bolai ss ra hrang hrang tuk du puan chok le zam nga lo i ap sela akal pa teng lakan kala an her nakum lo CNA pa ni atha le azami ss ra hrang sen iphone le Kalay Tamu te pawl ah mipi ralkap thazaang a chim hna lai an kaa ti. Atutan bia chimtu nih khan nan ning ra zak seh the Chin information nih bia kan cah nan ning ra zak seh a hngil ten a hngil ngam ka mui a lang lo ah za ti phun ah umter na mui hi ka kawl lai na mui ka kawl lai na Facebook ka kawl lai kai har ra lo kai tha la lo Laitlang ah um sasawmi, Chinram ah um sasawmi a rak rual ha ti Chinlo information hi. Nangmah hlan ah, nanmah Michael Van tiban nanmah pawl hlan ah ram ram hninak a phan cangmi Delhi a um cangmi khi si. Palek pawl he zaw saupi aa zul cangmi, Falam he zaw kommi, Mizo he zaw kommi, Kuki he zaw, Nagaland he zaw, Kala he zaw ai kawmmi pa ka si. Miphun kip he ai kawmmi pa ka si. Thil sin hi ka fumfum law a si. Li le hrohro lawngte ka chim mipi hna kha bia chim hlah u. Kan mipi hleng hlah u. Nan ning le zak seh. Nu hi sikhat na car a cip le dai te rum cang. Na bia chim kar a ngei rih lai i na ziah na ṭhil law cu na sining kha ka hlat thluahmah lai. Nai zongah kan ka, ka, kan hnu thla thla nawl ila ka pakhat an fial. An fial i mah bantuk le ka duh lo a ti i anmah falam lei lila si. Mah bantuk cu ka duh lo ti i a ṭuan duh lo. Mah nu zong cu phone number ka nai ko tu ah. Thai tuk mi si. Cun Chinram dothlennak kong he pehtlai in atutan li thawngpang tial hmangmi paoh debate ah kan um i zuamcawhnak ka duh ahcun debate ka tuah u. Na ngam ahcun ka ready, I'm ready for you anytime guys. Get me a message from inbox. Zeiruangdah the Chinland information le biadik ralṭha tein bia ka chim ngam. Ka mui kaa lang ngam. Biadik ka chim. Biadik ka chim caah ka mui ka langhter ngam. Biadik chim hna ning cu ka langhter ngam hna lo. Li le rorhor a chimmi pawl cu an bia an mui an langhter ngam lo. Tam liu cu mu. Mi nih a kan theih sual a kan ti sual le. Kei ka chimmi cu keimah nih kaa ven ngam caah a dikmi thil si ti ka dirpi ngam caah ka chimmi a si. A hong fa man hi tangka in ka pe lo. A hong fa man in an ka fial lo. Ka thingram nih a ka fial. Ka thingram nih a dam biadik in ka thingram an hruai khawhnak ding caah ka thingram lila nih ka thin lo ah ka fial i ralṭha tein bia ka chim. ACC nih a ka fir lo, a CNA nih a ka fir lo. Hakha City of Thantlang seh Lau tu ah a dangdang nih hualngam zong nih an ka fir lo. The Chinland Information cu ai mi myself a si. Ka khualtlawnnak keimah tein tangka kai kawl, tangka ka ngei cang ka tia herhnak ka tlawng, ka kir. A rum mi zong seh lo, ka ngei chun tein thongpang dik ka hmuh khawhnak ding, ka thai khawhnak ding, mipi sinah bia dik ka chim kho lo ding ca keima ten ka kal i keima ten zeipaw ka tor e ka kha chim mi pi zong ni ra ka thai pyong tim ko chim ka van tu e a dong na ka tu zan chu MDF la CDM mara bu na ka chim ti la a sau pa chong cha tha zan cha ka chia le tu zan thum la som li ni nan zau ri ko na in tu zan a dong a dong na chim ka van du mi chu CNA pa ni lal thakima a tha ti mi kha li ase Amah le mah karlak thil a cang sualmi a si. Ralram ah a si. Pakhatnak, CNA nih a thatmi si loh. CNA mah kut, mah, mah kong he pehtlai in CNA an kut a thiang. An a tel loh. Pakhatnak, pahnihnak, CNA pa a that, a that, Lalthakim a thattu CNA pa cu a zaammi SAC ralhrang sinah ai fawng timi zong kha lih biadik lo a si. Pathumnak ah CNA pa an tlaimi pa nih sac ralhrang sinah an tlaimi pa nih mipi ralkap an thazang le an umnak vialte ah a chim dih hna i Ṭamu lei ah sac ralhrang nih operation tuar hram an thawk timi pawl a chim chin timi kha li. SA Sii ralhrang sinah CNA nih takhan va chim sehlaw a chimnak video vialte kha a lang ti lai. Online sungah video vialte kha a lang dih lai. Tatti pakhaman ngai lo. Evidence, proof, zeihmanh an ngai lo. Tuzaan zong hi atu zong hi Chin Atpa hi thazing zingka aw zanglei li le hlorhlawl in catial ding pawl a chim ding pawl kumpi ṭa ṭial cuam lo sila tiah ka ruah. Taiping a tual i hrong sila dah ka tia. Thuphan an chim ding mi kha an ṭial lo sila tiah ka ruah. Nan pu Peter Thang ma piang thar cang kha zeitin dah ca ṭial kha Facebook ah Mah kan lung ai rual lo ahcun SAC ralhrang kan tei kho la lo tiin a Facebook timeline ah Pu Peter Thang hmanh nih a tial cang kha. Pu Peter Thang hmanh a lung ai thleng pah cang hi. Chinat pa le Chinat pa zong li le hawrhrawl in bia chim le lungthin ṭhalo na thinlung chang ummi evil spirit kha ra hlonh cang timi zong kha ca chih kan duh. Naman sile naman tikah debate rak ka tuah tiah hawrhrawl le velawng tein a chimmi vialte hin ka phuan zar dih la. A si ahcun kha vialte kha siseh tuan kan ruah khomi cu thanzang lei tu kan pe ṭhan te hna lai. Ka chim cang bantukin khual ka tlongnak ka dam lo i ka zaw pah ka tha um thlurul lo tu tiang sing ka thlo buri caah khan voi dang tu thazang lei tu kan tong ṭhan te hna lai. Ka tu tiang ah a zotu zathum le sawmthum le pathum nan si rih nain tha zingzing ka he Sidiam Raja Fenraisen kan kawl lai. Nan kut ra sam cio ding kan sawm hna. The Chinland Formation paisa ka share te lai i nan ngei chun dollar fanghra ma fang kul ma som thum dak. Oza nan sian tok Sidiam Raja nan kut ra sam cio ding The Chinland Formation ni kan sawm chi dum na. Okay, God bless you all. Bye.